Mal-ħajt tal-ġenb tal-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani ta' Ġiesu fir-Rabat, naraw lapida li tfakkar personaġġ li huwa marbut ħafna ma' avvenimenti storiċi u politiċi li seħħew f'Malta ftit aktar minn 200 sena ilu. Din il-lapida qiegħda tfakkar lin-Nutar Emanuele Vitale. Ir-raġuni il-għala din il-lapida tpoġġiet ma' dan il-ħajt huwa għax dan l-istess Nutar Vitale Kien ir-rettur tal-Arċikonfraternità ta' San Ġużepp li hija waqfa fl-istess knisja. Il-lapida hija sinifikanti. Apparti li tagħtina mill-ewwel indikazzjoni li dan il-personaġġ kien ir-rettur ta' din l-Arċikonfraternità, kien ukoll personaġġ li spiċċa bħala wieħed mill-kapijiet tal-Maltin meta r-raħħala qamu kontra l-Franċiżi. Apparti dawn id-dettalji, hemm muri wkoll riljev tiegħu u xi dettalji oħra. Narawh muri bis-salib ta' tmien ponot fuq sidru li jindika patriottiżmu lejn art welidu. Wara spaltu x-xellugija hemm muri il-bib prinċipali tal-imdina u fuq in-naħa l-oħra hemm l-immaġni ta' San Ġużepp. Kopja tal-istatwa ferm venerata li tinsab fl-oratorju tal-Arċikonfraternità f'din il-knisja. Emanuele Vitale twieled fl-1759 fir-Rabat. Il-familja tiegħu kienu mħarrġa sew fil-liġi minħabba li kemm missieru u ħutu kienu jew avukati inkella nutara. Kollha kienu membri prattikanti tal-istess arċikonfraternità. Meta fis-sajf tas-sena 1798 Malta ttieħdet mill-qawwiet navali Franċiżi, in-Nutar Vitale ma kienx jaf li kien se jispiċċa wieħed mill-uffiċjali li ntgħażlu mill-istess Franċiżi biex jgħinhom fit-tmexxija ta' Malta. Fil-fatt, huwa inħatar bħala imħallef tal-paċi għad-distrett taż-Żurrieq. Iżda dan ma tantx kellu jdum. Fit-Tnejn ta' Settembru, il-Maltin bdew il-qawmien tagħhom kontra l-awtoritajiet Franċiżi u jidher li Emanuele Vitale inħatar mill-ewwel bħala il-kmandant tal-Maltin. Kien hu li ħeġġeġ ħalli r-rabtin ineħħu l-fided u affarijiet oħra prezzjużi li kien hemm fl-Oratorju ta' San Ġużepp u joħduhom fid-dar tagħhom biex hekk ikunu ħbew. Il-qawmien tal-Maltin kompla jinfirex minħabba li nqatel il-kmandant Franċiż fl-Imdina, li kien mitfugħ mill-gallarija għal isfel. Vitale mill-ewwel ħejja pjan ħalli l-Imdina tkun attakkata u fil-fatt spiċċat taħt idejn il-Maltin l-għada stess. In-Nutar Emanuele Vitale kompla jingħata l-importanza kollha, anke meta kien hemm żewġ Maltin oħra li kienu parti mit-tmexxija tal-Maltin kontra l-Franċiżi. Il-ħidma tiegħu kompliet anke meta kien imwaqqaf il-Kungress Malti. Dan beda jiltaqa' fil-Palazz ta' San Anton u Vitale kien jirrappreżenta lin-nies tal-Imdina, ir-Rabat u Ħad Dingli. In-Nutar Emanuele Vitale baqa' rispettat mill-awtoritajiet Ingliżi wara t-tmiem tal-imblokk kontra l-Franċiżi, tant hu hekk li ingħata diversi karigi li juru kemm kellhom rispett lejh. L-ewwel ma nħatar kien bħala logutenent tal-Isla, filwaqt li fl-1801 huwa kien ġie inkarigat biex ikun il-gvernatur ta' Għawdex. Iżda n-Nutar Emanuele Vitale ma tantx kellu jdum f'din il-kariga, minħabba li miet fis-sena 1802. Indifen fil-matriċi t'Għawdex